Jan ta papia di prepará e suelto. Kon Jan ta mira posibel refuersonan? E refuersonan manera mi ta dise dilanti, nan tin un hugadó ku por miunga pa Kòrsou, pero e manera di aserkamentu, mi a bisa diferente biaha ta tubiá. E manera profesional di aserka un hungadó bo ta ñe, pasobra bo tin tambe su agente ku ta sòru p'e. Sumaménte importante ta pa esun ku por yega mas serka di e hungadó i su agente esei a atendé e asuntu. Anto no ta tur bia ta abo ta kasi bo bisa hopi bia den pasado pa mi logra sierto kosnan, hopi bia bo ta kere ku tambe logr'é pero ta. via brucha pa bisa brucha regle pa mi brucha regle enton el a orde regla e no ta bai asina mas segun Jean ta na altura tin un otro manera ku ta hasiel nan suponer asina ku Jean ta kere ku ta hasi enton Jean ta pensa ku tok tin un mihó manera pa hasi si si pasobra e manera ta ku e parti ofisial ta purba moda di aserka e hungadónan enton e parti no ofisial Directamente tambe ta e via famia, via di e hende conoce mi yon, su e player agent etc. Via dje bo tin mas exito pa e hungadornan cu ta duda. Con Jean Losi awor aki? Nos tin e hungador di nomber tur ke tur bay un no pa nos seleccion nacional si e ta den Jean su man. Con Jean Losi awor aki? Bo mi e maka trece di lanti mi tin ku bay wak ken por influenciá e hungadó i mas mió pa Kòrsou. Anto a base di esei bo ta bay laga e hende papia kuné anto e ta bay trece su kondishonnan anto e kondishonnan por ta ku e hende tin ku bay negoshiá pa na un dado momento pa por yega na tjé na e momentunan akinan ta sumamente importante pa nos ta manera nan ta bisa now of never ta sumamente importante pa. Hasi todo lo por por todo pa nos logra anto e no tin no tin luga pa exclusividad por eso pero tin un luga pa inclusividad que viene pa inclui henter Kòrsou den e cos aki y tur persona y tur hende cu por yuda pa nos por yega. Di parti di Jean mes Jean mes a dal e prome stap tambe caba pa yuda por ta via conoci famia etcetera di un adonan cu nos ta desea na mira? No pasobra simplemente E directiva cu tin actualmente mi no sa ki nan ta bisa ta haciendo y con nan ta haciendo y si lo ami lo purbamos di acerca nan pa bisa nan con esey pasobra no solamente di e hungadornan so pero tambe pa sa cu nan na di momento cu E selekshon di Kòrsou no ta selekshon di FFK mas. Korekto. E ta selekshon di Kòrsou, anto ta kara di Kòrsou, e ta posibilidat di Kòrsou, nòmber di Kòrsou. Kon Jean ta mira e direktiva nobo traha den e promé simannan? Bon, e direktiva nobo den promé simannan akí, ami no por duna punto di bista di nan, pasobra simplemente Nan ta bezig entre otro cu seleccion tin un knockout ta tomando lugar pero e problemanan di futbol nan mes cu pa moctibo cu futbol ta para ainda nan no a wordo atende. Ok, awo Jean ta wordo menciona hopi di tog ta trae cortina den e directiva aki. Nos ke tende tog di Jean mes, esey ta berdad? Mirando entre otro cu e presidente nobo ta ta hopi liga cu e ekipo tambe di Jean. Wak, e presidente nobo aki den ami ta ta un di e personanan ku a pidi e pa e bira presidente di Kòrsou, pero na e momentonan akinan nan ta bezig nan ku nan direktiva i na un dado momento ami no ta bezig ku nan riba lokual ku nan ta hasi. Pues, si wende kere ku mi ta tras di kortina, nò. No. Cu mi kier ta tras di cortina? Sí. Dicor mi kier ta tras di cortina? Pasobra e foutnan cu lo wordo haci dor di mi y dor, pior, dor di e dirigentenan cu lo bin despues, nos no mester hacinan atrobe. Mi ta repara cu cier-. Menciona algun dje foutnan cu Jean ta referi na dje. Mi ta duna bo un ehempel concreto. Mañana bo a caba e bisa awor ei. Bo a sali for di. Un problema, prome cos bo tin cu atende e problema ey. Nan schuif e wor ey. Bo ta tin e normalization committee que el a haci seis horas lado schuif e problema. E directiva actualmente tambe ta schuif e problema nan tin mas cu un luna caba. Anto prome cos segun ami bo tin cu atende e problemanan ey. Atende nan pa lo nan dado men bo por sigui. Tanten ku bo no atendé nan, nan tei. Entonces, no hende no sa, por ehemplo, no hende no sa na e momento ei ken ta kampeon di Segunda Division. E aña foi dos mil binti tres. Ta kos mester atendé kaba. Ora bo yega atendé, anto pa bo sa ke ruma bo ta bai. Pasobra ora bo bai atendé awokenan, bo por biaña bo ku sierto dilemanan ku bo tin ku bai solushoná. Anto mas temprano bo atendé, mas tempu bo tin pa atendé e posibel problemanan ku bo tin ora bo bai atendé. Si mi tende Jean papia, e kontakto tòg ta basta bon anto e personanan ku ta e awoki, mirando ku Jean a hasi menshon di problemanan anterior ku a sosodé, e ta tòg fásil ku por aserká? E punto ta semper bo por aserká ken ku ke pero e mester tende, anto e mester ke tende, anto e mester ke bai e dimensho. E mion di Direktiva ta na ke lo tende? Mi ta kere ku sí, pero mi no por bisa, pasobra den e momentu ki nan nan ta será. Nan ta será den e sentido ku ta nan ta hasiendo nan kos. Enton e kos ku nan ta hasi ta lokal mi kaba trese dilanti e nulmeten, e kaminda ku nos ta pará. Promé ku nan bin nos ta pará tei nan awe mesun kaminda. Ke men di ainda nos no sa. Di e dato financieronan con ta para cu na presupuesto dos mil binti i sinku, ken ta campeon di Segunda Division, ki dia e campeonato ta e cuminsa, etcetera, etcetera. Entonces, e puntonan ey ta sumamente importante y urgente pa nan wordo atende. Abo prome cu e directiva nobo aki ta tin algun otro directiva despues di Jean su maneho, cu otro presidencia. Con a bay e tempo ey pa cu e contacto? Den kuminsamentu bon. Den kuminsamentu bon. Anto den mieri tambe mi tende awor aki tambe. Den kuminsamentu ta bon, pero segun tempu ta bai nan ta kue na mes direkshon. Anto no ta problema, bo tin kue bo mes direkshon tambe. Pero bo mes direkshon ta ku nan ta argumento di kaminda bañé bo tin ku bai next level. Pero si bo ripará ku nan ta argumento despues kon a bai na unda FFK ta awe ta tristu. Duna ehèmpel kada be dje mi a bai bo ta tin kampeonato.

Aprobá te hasi di djawe, e no ta aprobá ta usando sen sin ta sin no da dobomentu ku presupuesto aprobá. Tin e problema di di Sero Fortuna ku Saliña ku ta bin di e ken ta bira gampion di Segunda afko mi ta atendé e problema di Segunda Divishon pa Gampanatu por sa te ainda no e nan por duna kontesta kiko kon e direktiva ke ta bai solushoná. Ami mes a trese proposishon. Kon solushoné pero na e momentonan aki ta ketu. E punto ta ku e direktor tékniko i e direktiva di FFK tin e lista di tur hungadó di Kòrsou ku ta hunga rònt mundu i kua por hunga pa Kòrsou si òf nò. Ta kestion di nan dado momento di huntu ku e direktor tékniko disidí kua nan ta bèstigá pasobra ta hopi nan ta kua si nan ta haña ku ta bale pena i Nan a hasi oit wèk, mi a bisa si kinan direkto òf indirektamente. Mi a tende ku nan a pone ku malesa den prensa, ku nan a pone un grupo di hende bai papia ku niño di nan. Ei ta bon, pero mi ta bolbe ripití atrobe, kada hungadó, si bo ke alkans'é, bo tin ku hasié kada un na su sistema, pasobra no tin un sistema pa aseká tur hungadó. Awor i Jean papia di kuerpo tékniko, etsetera. Kon Jean a haña enter'é e aserkamentu di e kuerpo tékniko i kon ta yega na un kuerpo tékniko? Den bou di Jean su maneho, por ehèmpel, kon kiko ta tene kuenta kuné pa bo forma un kuerpo tékniko? Kon tempu mi tempu mi tempu bo ta tin un un direktor tékniko ku ta haitian si lihi. Korekto si. Ta sumamente importante ròl. Na e momento ki nan bo tin un direktor tékniko, tussen anhalingstekens, nòmber wak e ta asistènt trainer, etsetera, etsetera. A base di esei bo ta papia kiko ta e lo kual bo ke logra i na e momento ku nos a start nos a start ku Etienne Silei mes komo direktor tèkniko na aña dos mil binti un pero despues mes ora mes a skuif Etienne pasobra e trabou di un direktor tèkniko no ta kompatibel ku un entrenador coach e ta shèf di e coach e por ta riba bank e kumins'é aktualmente na Kòrsou e ta bes di ta sosodé na e momento aki e no ta korekto. Pasobra ken ta controla ken. Anto e na e nan e e punto ta anto a base di dje bo ta papia y bo ta bin cu ne e vision cu bo tin y conjuntamente um bo mester coge tempo ta tin polar cup na cu polar cup bo cumen bisa Etienne no dal mi nos ta cuminsa busca e hungadornan cu ta hunga na Hulanda y enan nos ta cuminsa. Con e cambio di tecniconan a bay por ehempel un rem cu Vicentini cu ta tey despe of Wracht en tey mas Despues nos a bini ku Guus, despues Remco atrobe e perio di tambe ku Patrick Kluiver kan a yega awor aki te na momento ku nos ta ku Dick Advocaat.

Remco na e momento cu mi a ba prome cu mi ba ma firma un contract cu Remco te cu aña dos mil binti seis cu mi tin cu e campeonato y Remco a cuminsa cu mi ma ya por ejemplo e cos no ta bisa di Blue Wave cu ni ta Remco a sa te awor cu ta tene cuenta di Blue Wave cu ken cu ken pero Remco e cu a start. Anto a base si nan a traha plan strategico etcetera etcetera lo cual cu remco a logra te hasta dia djawe ningun entrenador ni Dick Advocaat no a logra ainda cu ta solamente kel a yega na e buelta final akinan cu remco no a haya chens di yega so nan a kite promer kilen a haya chens di yega akinan anto e ta na caminda pa yega akinan y hasta Pa nos yega Qatar e tempu ei ta pasobra nos a start tambe ku nos promé wega ku nos a hunga pasobra nos sa na Qatar i Qatar ta den den Campeonato Mundial nos a hunga nos prome wega ku Qatar na Qatar i nos a gana Qatar entonces foi dje momento ta tin un proceso pero lastimamende e proceso ei sin motibu balido a wòrdu kibra. Hopi kos a kambia durante ku Jean ta tei mas entre otro ta tin e akuzashon tambe den direkshon di Jean tantu durante di mando. I tambe despues a wiki ku Jan no tin mas. Ke ku Ney ta bisa Jan i ki Jan por opiná konkretamente riba nan? Manera nan ta bisa na Bon Pavimento dia ku tempu lo mustra. I na e momentu na ke dia ku tempu a mustra i si bo tende lokual ku ta ta papia den kaya i etsetera lokual bo mes ta tende ku ami mes ta tende tur e kos ney. Durante e periodo di maneho mi a comprende cu hasta ta tin dado momento cu ya mester a pone propiedadnan etcetera como borg pa cosnan di footbal esey ta cuadra cu verdad? Si, pasobra na e momentonan ey ta cos cu lo a pasa pasobra normalmente pa. Patrick Kluivert mes yega Kòrsou, nan da dupamento, e suma ku el a pidi anto no ta tene. Anto ami a pone ku nan da dupamento ke ta bin, anto bèrdat no esei a sosodé, anto si mi famia na mes na altura, pero mi tin ku bisa ku dentro di dos luna wega kontra. Cuba nos ta siempre ta corda bo mes ta un di esnan bisita paki ta compra dje tanti pa pa vep me ta corda me ta bisa bo esnan ki esnan ey no ta pa bo esnan ta pa e nan cu tin shen y na cumpli si e ta ta uitverkocht consecuentemente. Ku nos a saka kuatrushientu i setenta i sinku milel den un wega bala. Nos ta saka mas awor aki? Nos por saka mas, basta ku nos kuminsá ku e promoshon na tempu i pone e preisnan pa bo por yega na e bedrag ei.

Tur e loke nan ku ta tin papia ku Jean a pasa den etc. Jean lo bin bek? No, nunka lo bin bek mas. Esei uh, bin bek komo dirigente, lo kual si ku lo bin hasi i sigui hasi, pasobra mi ta muri den deporte, ta keda duna konseho. Si nan ke òf no ke. Ta p'esei mes awor ke mi ta papia, mi ser kònde ku mi papia poi ku sierto hende nan ta keda kontentu. Pero lo mi papia nan i lo mi sigui papia nan pasobra mañana, kap'e di bisa, ta un meta no tin na Kòrsou, I no tin e lugá pa eksklusividat, pa tene hende afó. E kos aki ta un kos grandi, ta bo tin ku hinka tur hende den, amigu i enemigu, tussen aanhalingstekens enemigu. Tur hende mester ta den si bo ke yega kaminda bo ke yega. No tin tempu pa kohe mucha chikitu, i ta esei, kuminsando ku loke kòmensá nation building, despues ta nation building. Nation building ta un nation, anto un nation. No tin konosementu amigu enemigu, ta nos tur ta un Traba misión misión sin eta. ta Kòrsou. Correcto, sí. Ahora, durante trayectoria te tin tambe camin dilanti. Y así, nunca a mí mesmo conversa personal con Jean, riba PD, pero ta bon pa hacer mención toch di dje. Tabata tin un asunto di laptop y maleta, maleta cu contenido. Ki Jean por bisa nos dje esey? Esei tambe ta- tabata ta tempu di check warrant, 40 Correcto, mil sí. dólar, cu tur eseinan. Sí. Tambe no da dupamento. Wak, un kos punto vista tur hende, sea bo ta integro of bo no ta. Bo por un rol ku bo ta integro si of no. Na e momento na ei na tene data di reunion general di di di CFU kaminda proposishon a bini pa duna tur pais kuarenta mil dòler pa nan progreso pa Den bario pa anto ta tin e candidato pa presidente di FIFA y nan a entrega entre otro ami como Corsou e envelop mi dico ne absolutamente mi ta tuma e envelop si ta algo pa Corsou ata e rekening di Corsou aki mande riba rekening di Corsou te ABC a yega. Tin ke bini e akusashon den direkshon Jan, un ta un ta kos bèrdat na nos bisini. Lòs ku e no ta bèrdat, fifa a hasi un investigashon profundo, FBI a investigá asta ami mes ta ami ta investigá tur hende i un di e hendenan ku lo sali klin klin ta ta ami, tin mas ku lo sali klin, anto e hendenan ku Asi tabata culpabel, entre otro e lidernan di CFU, nan haya nan castigo. Y ami ta liberte hasta e dia djawe y bo mes ta tei cu na aña dos mil diesnuebe presidente fifa, presidente concacaf, tur ta na Curaçao akinan. Tur ta na Curaçao di bishita. Seca mi akinan, caminda mos tuma despedida. Ultimamente, preparando pa directiva nobo of directiva anterior, tabatin tambe insinuacionnan den direccion di Jean Pa ku sennan ku ta bin pa e kis kos pero tòg ta wòrdu usá pa otro. Kiko presisamente Fifa ta bisa pa sennan ku bin pa nos futbòl? Bon, pa kuminsá pa hasi e pregunta ku Ney, mesora mi a bisa nan ku bin ku prueba, anto a tin prueba ku no ta asina, pasobra e relatonan finansiero t'ei i. E relato di FIFA te ku di dos mil diesnuebe ku a mina mi ta tei tambe ta e cum laude accountant tambe cum laude mi no ta tene ningun problema pues e hendenan ku lo bisa ku oi ta bisa nan por a bisa e pero tei nan nan por a keda pero aktualmente si tin kos ku bin si di nan ku ta pasa entre otro na e momento ku nan presupuesto dos mil binti sinku no ta aproba relato finansiero di aña dos mil. bintidos ku dos mil binti tres ainda no ta kos e tempu mi tene ku na en basa pues prueba tin e diferensha.